Moin moin an herzlech wëllkomm äh, fir zum Terra Online. Ähm, ja, dann ginn ech mal eng Kéier op den Match Server. Du hunn ech schon mein Charakter erstallt gehabt, eng Hochelfe Magier. Und sech wann ech mol ze bedenken hun wat nach alles fir nei Charaktere gëtt, ich mein dat alles eng Keer ech iwwerfléien dat ganz schnell. Ja. Ech weess, deen ass net grad dat schnellst. Deet mer schrecklech leed. Ok, elo nervt et. Misst awer gläich do sinn. Dauert ëmmer esou e klenge Weilchen. Ok, hei hu mer et. Sou, hei sinn d'Rassen souzesoe vun de Lei, also vun de Charakteren, déi ee ka eraussichen, wéi Mönch, eng Kéier weiblech an eng Kéier männlech. Selwecht och fir Kastanik.

Baraka just a männlecher Form an Hochelfe, weiblech a männlech, déi üblech Varianten eben. A wann een dee Rest gesicht huet, huet ee fir alleguerte Rassen hiert eegent, also net hiert eegent, alleguerte Rassen hunn alleguerten och. Klassen eben. An natierlech, wéi bei jiddferengem, gesäit dat ëmmer aneschters aus, mee d'Waffen a Rüstungen an esou weider sinn d'selwecht. Wéi nach ech op elo en Ënnerscheed ass tëschent enger oder déi aner Rassen mat deenen gewëssen aner Klassen, Kombinatiounen, dat kann ech iech net direkt soen, well éierlech gesot ech hu mer nach en esou een Eeling gemeet, Mystiker Elin, An ech gesinn do wierklech net esou valabel Ënnerscheeder, wat wierklech dorauser geet erausbréngen. Mee Dir kënnt mech natierlech verbesseren, wann Der eppes Besseres fonnt hutt, well ech hu am Moment nach näischt recherchéiert gehat. Ech hätt och, jo. Ech hat och nëmmen gespillt, einfach lass gespillt gehat. Am Moment och alleng. Ech hat och heiansdo mat Kollege gespillt gehat, mir just am franséische Server, mee déi schéngen net sou richteg aktiv ze sinn. Dofir sinn ech op déi däitsch ge gewiesselt, well ech mech do besser mat de Sprooche besser auskennen. Sou, dann fu mer mol duer mat mengem Level 18 Magier. Sécher ass et sou, dass Tera Online Genau sou wéi all déi aner MMORPG Spiller huet et just mat puer Klengegkeeten nach dobäi wat schonn zimlech nei ass a wat mech och heiansdo wierklech dozou bruet huet och dat Spill ze spillen, awer just u sech wéinst enger oder déi aner Grënn. Éischtens mol ech hunn MMORPGe ech fannen déi mega gäil. Ech spillen se ganz gären sou Zort sou Zorten online an wann ech dat dote gesinn wéi en dat scho mierkt zum Beispill de Cursor ass scho un sech de Mauszeiger dat heescht un sech steiers du däin däi Charakter eigentlech voll komplett aus dat ass net sou eppes wéi du klicks dohinner an en trëppelt bis dohinner nee du steiers dee sou als géifs du halt wéi bei deene meeschte Konsoulespiller just offline spillst. Eben. Bon, ähm... Hei ass mol zum Beispiel... Ech kann och frei rumschéissen. Als Meier kann ech schéissen, schloen, wat och ëmmer. Das ist sich hauptsächlich Feuerbälle, die ich halt schießen kann. Innen sind dann natürlich Skills. Da tun ich, wenn den op Alt klick, äh, drückt,

An sech déi Hauptaufgab hei ass, du levels un sech duerch Quests. Dat heescht fir déi Leit déi eigentlech haaptsächlech gewinnt sinn duerch Quests erop ze levelen, wéi soe mer mol sou World of Warcraft, ech hat just 30 Deeg gespillt gehat, mee dat ass scho gutt e puer Joer hier, ech weess net ob sech do eppes geännert huet, dat hat ech zumindest mol och esou gemeet, ech hu just déi 30 Deeg gespillt, huet mech dann net vill interesséiert dat weider fir dat Spill ze kafen. A apropos kafen, dat heite Spill huet u sech u sech 50 Euro kascht, wou et nach frësch erauskomm war. An jo, an et bezilt een eigentlech méintlech wuel 12 Euro de Mount, jee nodeem wéi eng Zorten s de wëlls. Also et ginn der dräi verschidden Abonnementen souzesoen, dat heescht wann een nëmme fir ee Mount wëll bezuelen, bezilt een ee Mount, dat kascht 12. An fir den an et gëtt nach ee Pack fir 3 Méint, do spuert een anscheinend anscheinend 2 Euro an ee fir ee ganzt Joer spuert een nach esou vill Euro. Mee dat fënnt een alles ënnert dem Website selwer, deen ech iech herno a deen ech iech och am Kommentar hannerloossen, ënne also deen als Kommentar als Beschrëftung ënnendrënner hannerloossen. An jo, sinn amgaangen elo hei all déi Quests unzehuelen. Fir all eenzel Quest gëtt natierlech verschidden Zeechen iwwer den iwwer de Charakteren. Déi eng zum Beispill mat Stären, deen hu ech elo grad ofgeschloss hunn. Dat ass einfach den Ofschloss, wann s de mat deem schwätzt, weist en der wéi eng Belounungs de kriss. Sou wéi ëmmer u sech. Déi sech éischter, et si gewëssen Saachen, wat eigentlech un sech identesch ass vun alleguerten MMORPG-Spiller. Et ass just e gewëssen Ënnerscheed, wéi zum Beispill de Kampfsystem, dass ech da sou éischter sou en Echtzeit, Echtzeitskampf, wat mech un sech zimlech interessant fannen, wat fir mech schonn dozou eng vun den, also schonn e gudde Grond dofir bréngt, Mä dat Spill iwwerhaapt ze kafen. D'Grafik spillt fir mech un sech keng grouss Roll. Mee äh, bei esou engem Grafik géif ech och sécher net Nee soen. Mä dat bréngt op alle Fall e bësse natierlech vill méi Loscht ze ze spillen. Mä dat ass un sech jiddwerengem aner, aner also jiddwerengem vläit iwwerlooss. Fir, fir déi Leit, déi eigentlech léiwer méi op Gameplay wëlle gesi wéi dat hei, Dann ass et un sech schonns derwäert dat Spill ze spillen. Mee natierlech kann een sech dat Spill och austesten, 7 Deeg, andeem een einfach äh, am Site geet ähm, an do sech och iergendzwou an dem Info fënnt, kann een do als Code aginn, Play minus Tira a Caps Lock, ech weess elo net ob dat elo Case Sensitive ass, ob dat elo wierklech Grouss a Klengschreiwung beachtet. Mee ech hu mol grouss geschriwwen, mol Play minus Tira, da kann een sech dat Spill mol eng Kéier untesten. Däer do hannerloossen ech iech villäicht och nach e Link, jee nodeem wéi et ass. Et ka jo gutt sinn, dass dat jo éischt eppes ass. Et lenkt mech e bëssen of, wann ech schwätzen.